L-istorja li se naqra llum se tittieħed ukoll mill-ktieb Il-Bieb Numru Ħdax ta' Lina Brockdorff. L-istorja jisimha Alicia. Qalbi għamlet tikk, u fawra ħassejtha tħammarli ħaddejja. F'dak id-dulluvju ta' xita li kienet nieżla u mogħla piet ilma madwari, ladarba l-magna tal-karozza waqfet ma kienx fadalli tama li nerġa' nqabbadha. B'xorti tajba, f'dak il-pandemonju ta' karozzi jpaqpqu u ta' sewwieqa jxejru dirgħajhom minn wara l-ħġieġ imtappan tal-karozzi, jien kont waqaft fuq il-bankina wiesgħa ta' quddiem l-iskola ta' Birkirkara u b'hekk Ma kontx qed nimblokka 'l ħadd. Dak il-ħin f'xejn ma inkwitani l-ħsieb li seta' jinqala' xi pulizija u jħarrikni għax kont tlajt u waqaft fuq il-bankina. Fuq kollox, ħadd ma seta' jgħid fejn kienet tibda jew tispiċċa l-bankina. U aktarx li l-ebda pulizija ma kien ser jissogra joħroġ f'maltemp bħal dak. Il-qanpiena kienet ilha biċċa sew li ċemplet U geġwiġija ta' umbrelel ta' kull lewn kienu qed jiffullaw fil-grada ta' barra tal-iskola, waqt li oħrajn dehru ħirġin b'ommijiet u tfal żgħar imgezzin, dawk id-dirgħajn żgħar imdawrin sew ma' għonq ommhom. L-omm bi driegħ wieħed tħaddan liċ-ċkejken u bl-oħra tipprova tikkontrolla l-umbrella. Ladarba joħorġu mill-iskola u jaslu sal-grada, hemm jaqtgħu qalbhom. Jieqfu mbeżża' u mbagħad tarahom malajr ineħħu ż-żraben u jagħżlu li jimxu mingħajrhom. Hekk jew b'hekk, f'dak il-baħar kollu aktar kienu jfixkluhom. Ma kellix kuraġġ noħroġ mill-karozza. Bqajt hemm iċ-ċassata, nixxotta minn ħin għall-ieħor il-ħġieġa ta' quddiem tal-karozza li b'nifsi bdiet tittappa nġmielha u dik ix-xita ma ħallitnix niftaħ tieqa. Domt biċċa sew naħsibha qabel ma jien ukoll għamilt bħall-oħrajn u qsamt ix-xmara. Kelli niltaqa' ma' ħabiba tiegħi, hemm ġew, u ma stajtx inħalliha tistenna aktar. Kienet għaddiet nofsiegħa minn xħin spiċċat l-iskola. Bosta kienu nġabru lejn darhom u waħda waħda l-umbrelel imlewnin telqu u dbielu bħal fjuri bix-xita qawwija. Il-purtinara għalqet nofs il-bieb ta' barra b'żgħid li dalwaqt tagħlaq l-oħra wkoll. Sibt lil ħabibti tistennieni wara l-bieb ta' barra, imma din ma setax tiġi miegħi Għax kellha magħha tifla żgħira li għaliha kien għadu ma mar ħadd. Dawk it-tfal żgħar tal-kindergarten ma jitħallewx imorru d-dar wehedhom. Ħarist lejn l-arloġġ il-kbir li hemm fid-daħla tal-iskola u staqsejt lil ħabibti kemm biħsiebha ddum tistenna. Għolliet kemxejn spallejha u weġbitni, Storja tas-soltu, din ma tantx jagħġlu biex jiġu għaliha. It-tifla fehmet li qed nitkellmu dwarha u b'ħarsa ta' ħniena aktar trekknet ma' djul l-għalliema li mill-ewwel kont tinduna kemm kienet tħobb lit-tifla. Dik in-naqra ta' tifla ta' xi ħames snin kienet liebsa ħafif wisq għal dak il-ksieħ ta' Diċembru. Barra minn hekk dak id-dublett blu u qmis bajda min jaf kemm kien ilhom jinħaslu u kemm intirtu minn tifla għall-oħra għax kienu kważi trasparenti. Imma li laqatni l-aktar kien iż-żarbun imqaddem f'takkuna baxxa u li kien kbir wisq għal riġlejha, dieħel u ħiereġ waqt li t-tifla bla sabar toqmos u ddur. Dik it-tifla, b'wiċċ tal-alabastru, b'għajnejn suwed tuta jleqqu u jsirqu l-qalbek waqt li jħarsu lejk minn taħt frenża ta' xagħar nokli, folta u qastni. Quddiem, xagħarha kien iwassal sa spallejha, waqt li fuq wara kien biċċa itwal sew. Kellha wiċċ u espressjoni li ssibhom f'xi minjatura u jfakkruk f'xi pittura taż-żejt ta' Renoir jew Reynolds. Dawk l-istess għajnejn suwed u kbar kienu ta' spiss iħarsu ċċassati lejn il-bieb ta' barra bit-tama mħallta bil-biża' li kienu jinqraw ċar fl-espressjoni ta' wiċċha. Jiġifieri din it-tifla Ommha dejjem iddum ma tiġi tiġborha? staqsejt jien minn taħt l-ilsien. Ommha ma tiġix, bdiet ħabibti, u wara baxxiet leħinha u, Jista' mhux jagħmel maltemp? kompliet b'leħen imqit u b'daqqa ta' għajnejn il-ċkejkna li kienet tfisser ħafna. Hekk magħmula, ħabibti, ta' ftit kliem u fejn tista' tgħid kelma ma tgħidx tnejn. Forsi kont fhimt ħażin, imma mill-bixra tagħha indunajt li ma xtaqitx titkellem aktar dwar dan. Għaddew xi ftit minuti oħra u naraw tifel ta' xi tmien snin dieħel b'umbrella kbira sewda nofsha mkissra. Ġie dritt għal fuq oħtu li wiċċha xegħel kif ratu. Qabdilha idha u ħarġu t-tnejn flimkien. L-aħħar li rajt lil dik iċ-ċkejkna tal-għajnejn suwed sbieħ f'wiċċ tal-alabastru kien x'ħin daret mal-grada tal-iskola, dejjem imgezzha ma' ħuha. Intant, x'isimha dik it-tfajla? staqsejt jien xott xott qabel ma ħriġna minn hemm ġew. Alicia. Kelli kurżità kbira li nsir naf aktar dwar Alicia. Biċċa 'l barra sew mir-raħal ta' Birkirkara, fejn it-toroq wara li jkunu xebgħu jiġru wara xulxin fi djuq tar-raħal, jaħarbu u jispiċċaw fil-beraħ tal-għelieqi, hemm, minn ftit tas-snin 'l hawn, telgħu xi vilel il-ġmiel tagħhom. Fl-ewwel waħda toqgħod Liża Borg Moroni, flimkien ma' żewġha Stanley u ċ-ċkejkna Jeanine ta' erba' snin. Għandhom il-ġid kollu li bniedem fuq din l-art jista' jkollu. Għall-karozza għandhom tlieta. Villa trid seba' għajnejn biex tħares lejha. F'kelma waħda, ma jonqoshom xejn. Ġnien b'siġar kbar u ma ssibx wisq minnhom Malta jaqsam u jaqta' din il-villa minn villel oħrajn. Waqt li fuq quddiem issib ward ta' kull lewn, is-sena kollha, imxebblek mal-kannizzati u mal-ħadid għoli ta' fuq iċ-ċnut. Jgħidu li l-warda hija waħda mill-isbaħ fjuri għalkemm magħha jikber ukoll ix-xewk. Hekk ukoll fil-ħajja ta' Liża u Stanley kien ilu żmien li ħareġ ix-xewk. Mhux xewk li jniggiżlek subgħajk. Jiżlidlek qatra demm u wara tinsih qisu qatt ma kien. Imma kien xewk li jċarratlek qalbek bla ma jiżled qatra demm. Għax Jeanine, il-mimmi ta' għajnejn ommha u missierha, it-tama tal-erba' nanniet, Jeanine b'xagħarha żbul id-deheb u b'għajnejn lewn is-sema, kienet marida. Sa mill-bidu nett li Lisa u Stanley ħolmu li jħaddnu kreatura, sa mill-bidu nett li kienu jgħoddu x-xhur u l-ġimgħat biex iż-żwieġ tagħhom jagħti l-frott, minn dak il-ħin stess kien beda l-għawġ. Lisa qattiet bosta jiem fis-sodda biex salvat dik it-tarbija. Imma minn meta twieldet dehret li ma kellhiex ħajja twila. L-omm u l-missier, flimkien man-nanniet, xtaqu li setgħu jpartu kull sold li kellhom ma' ftit jiem oħra għal Jeanine. Imma l-ħajja tal-bniedem ma tinxtarax bil-flus. Jeanine kienet waslet fl-aħħar u Lisa u Stanley xtaqu li jmutu magħha għax x'kienet ser tiswa ħajjithom mingħajrha. Imma għalkemm qalbhom ingħafset u indifnet fit-tebuċ kejken abjad, Għalkemm ma kienx fadlilhom aktar dmugħ xi jxerrdu, huma baqgħu ħajjin. Baqgħu jduru qishom fantażmi għassiesa tal-villa l-vojta. Minn waqt għall-ieħor kienu jixxuttaw id-dmugħ minn għajnejhom biex ma jurux lil xulxin li qed jibku, u wara kienu jduru lejn Alla biex jippruvaw jistabru. It-twemmin tagħhom kien sħiħ, imma fl-istess ħin il-qalb ta' omm kienet tinqasam, l-aktar xħin tittawwal mit-tieqa u tara tliet ulied maħmuġin u mitluqa imma b'saħħithom ta' Lini li kienet toqgħod mhux bogħod f'daqsxejn ta' gorboċ. Il-gorboċ ta' qrib il-villa ta' Borg Moroni kien jikkonsisti f'żewġt ikmamar li fihom kienu joqogħdu Lini u tliet uliedha. Ellen, Juzi u Alicia. Żewġ lieni kien ilu mejjet sitt snin, imma l-armla u wliedha dejjem ġaħġħuha, tajjeb jew ħażin. Lieni qatt ma ridet tmur taħdem man-nies, kienet tgħid li xogħol bħal dak ikiddha, ixejjaħha u ma jixirqilhiex. Mara qisha vara. Wiċċha ma tpinġihx. Qalet li ma kinitx ser tħalli x-xogħol iebes ikiddha u jnaqqsilha jum wieħed biss minn ħajjitha. Id-dar ma kinitx iddum. Qisha tibża' li s-saqaf se jaqa' fuqha u ma damitx kif sabet mezz biex iġġib il-flus mingħajr taħbit. Il-libsa sewda ta' Arbla malajr tfiet il-lewn fil-griż li wara ftit jiem sar għawsalla t'għalwien. Il-ġirien ma kinux iżommu wisq kliem magħha. Bonġu u bonswa jekk iħabbtu wiċċhom magħha u mill-bqija jiskartawha. Fqar kienu, imma nies li għalihom ħajja ta' galbu tiġi qabel kollox. Tlablib fuqha kien isir minn filgħodu sa filgħaxija. Emessa tistħi. Mur ġib lil żewġha jara. Lanqas jixirqilha tgħix fir-raħal. Jew, Li kieku kellha tlett iqtates kienet aktar tagħti kashom minn dawk il-povri tlett itfal. Iċ-ċkejkna Alicia, wara li tasal id-dar mill-iskola, kienet issib l-għaxqa tagħha tiġri fl-għelieqi imma l-aktar qrib il-villa ta' ħdejhom. li minn wara l-ħġieġ tat-tieqa t'isfel kienet ixxejrilha Jeanine u turiha l-ġugarelli wieħed wieħed. L-aktar li kienet tħobb Alicia kien il-junfant kbir tad-drapp griż b'widnejh kbar roża. Mhux darba u tnejn Lisa rat lil bintha titbissem mill-bogħod lil Alicia Ma setgħetx is-sogra ddaħħalha ħdejha biex tilgħab għal bosta raġunijiet. Bintha kienet delikata, waqt li l-oħra kienet tifla dejjem tiġġerra fl-għelieqi li toqgħod fil-gorboġ ta' klassi differenti minn tagħhom. Safrattant tagħha marret u dik hemm, ħajja qisha ħawħa. Darba ratha riesqa lejn il-villa, lejn il-grada l-eqreb tat-tieqa, li issa kienet bil-purtieri magħluqa u mhux miftuħa, biex jidhru l-ġugarelli f'ħoġor it-tieqa. Minn bejniet il-purtieri, Liża baqgħet tħares lejn it-tifla, hemm isfel, tistenna u tistenna. Tgħid kienet taf li Jeanine tagħha ma kinitx aktar hemm, li Jeanine kienet marret. Żgur li le, għax ħin ħadu 'l Jeanine dik it-tifla kienet l-iskola. Alicia baqgħet hemm tistenna u tħares lejn it-tieqa. Lisa baqgħet hemm tħares lejha u wara ftit, bħal waħda li ma kinitx taf x'qed tagħmel, ħatfet l-iljonfant griż u ġriet bih lejn il-bieb ta' barra. Xtaqet issejjaħ lil dik it-tifla ż-żgħira għax dik malli ratha ħierġa mill-bieb, Qalgħet idejha minn mal-ħadid u bdiet timxi lura. Lisa bdiet tagħmlilha sinjali b'idha biex tibqa' hemm. Għalxejn. Bħal annimal imwerwer, iż-żgħira baqgħet miexja lura waqt li Lisa tipprova toqrob lejha. Bdiet taħseb li se taħrab u qatt ma terġa' taraha aktar, u għalhekk minflok timxi bdiet tiġri waqt li b'leħen għoli tgħidilha Ħa, ruħi, ħudu! Dan għalik! Alicja waqfet fejn kienet, u xħin Liża waslet ħdejha qaltilha, Imma dan mhux tiegħi. Dan ta' dik it-tifla li tittawwal lil minn wara t-tieqa. Fejn hi llum it-tifla? Għidilha li ġejt ħdejha. Irrid naraha! It-tifla tat-tieqa, din, din marret. Marret għand il-Bambin u qabel marret qaltli biex nagħtik dan. Liża ssarat magħha nnifisha biex qalet dawn il-kelmtej. Alicia damet ma fehmet sew xi jfisser kliem Liża. B'nofs qalb, qisha għadha mhux qed temmen, ħadet f'idha l-waħda, lill-junfant, li bilkemm ma waqagħliex, u allura Liża dawritilha idejha t-tnejn madwaru. Alicia fl-aħħar ġiet f'sikkitha u staqsiet, Marret? Allura jien qatt aktar ma nista' narha? U malli qalet hekk, rasset lill-junfant magħha, niżlet wiċċha fih u bdiet tiksih bil-bews. Ħallietlek xi ħaġa oħra wkoll, kompliet Lisa filwaqt li tbaxxiet fuq il-żgħira. Ħadnitha magħha bl-iljun fant b'kollox u bisitha fuq ġbinha kollu nokkli mħabblin u mgħaqqdin ġo xulxin. Ħallitlek bewsa. Kull filgħaxija, wara li l-lampa tal-pitrolju tintefa', Alicia tidħol fis-sodda li hemm imrekkna fil-kamra tal-ikel. Tinsa kollox hemm, Alicia, taħt il-gvieret, għax hemm tkun imgezzha ma' l-iljunfant griż tal-widnejn roża kbar. U waqt li b'idha tmiss ġbinha, biex terġa' tħoss il-post tal-bewsa li bagħtitilha dik it-tifla ta' wara t-tieqa, l-għajnejn suwed kbar jitbexxqu u jingħalqu, f'dak il-wiċċ tal-alabastru tidher tbissima, U sliem fil-ħolm mimli mħabba. U hemm tintemm l-istorja tagħna. Jisimha Alicia ta' Lina Brogdon.